Nyadi selamat betemu baru ngagai semua subscriber YouTube channel Panggau Libau nye. Udah tentu eh tadi kita nye udah duduk jenuh, udah datai baru ai Panggau Libau. Nyadi ke sekali tu kita bertemu baru, aku mai kita berkenang ke senentang siti utai ti madu eh berguna ba sida kindu lebuh maya beranak. Nye kita ke laki nemu. Pelaba ke aku tentu bala kitai ke ba ruai Panggau Libau tu nak ngira nye tuai, nak ngira nye biak ka. Tentu kita nya tadi rindu ke jelu mayau lalu bisi sekeda ne tadi nyu bisi nupi mayau ne pia iya. Nyadi ke sekali tu aku mai kitai bekenang ke senentang betemu ni mayau enti ngundan mayuh guna dalam pengidup kelebih-lebih agi ngagai sida ke indu benung ribat tauka betubuh bisi. Nyadi. Temuni mayau ke udah beranak tu diambi lalu diberesi, dijembi rangkai tau mega disalai rangkai. A udah nya tadi taruh dalam butu mit begulai enggau minyak lalak ngambi ketan awak kena bubut deh. Maya indu udah chukup maya deka beranak dia minyak ari temuni mayau tu tau diunsut beperut iya ngambi ke iya legi gerah maudah beranak deh enda pedih deka mansut ke anak. Nyadi kami suba pan bisi mega nupi mayau lalu suah mega bulih temu ni mayau lalu simpan kena dudi hari ila. Nyi kumbai ke taku tu taja ke bala bini bisi aku nyimpan nyau ni nemu kena dudi hari ila ku ini nyu bini ku ini ku ila ka beranak ke ni bini ku ila nge. Bisi kena ku ngungsup perut bini ku jera iya kumbai iya awak ke enda pedih beranak. Nyadi utai tu tadi nadai milih au aku bisi kita tau ngena kita bisi aku tau minyau sapa sapa ke beguna ke au lebih lebih agi sida kindu ka beranak kaban kitai kini petunggal kitai kini tau mega bekunsi ke utai tu tadi enti nyema sida aja nadai ngembuan temuni nya tadi kasih sida aja awak sida nya mai beranak dei ngemansu tanak nya dei. Utai tu manah tu mega bekunsi enggau bala menyadi kitai ke bukai ke lebih-lebih agi sida ke indu deh. Ukai nya semua nya tadi deh sida ke bisi ke mun temuni mayau deh. Nyadi enti bisi nemu bala kaban tau kita minta mimit ukai minta mimit ke aku tu minta dunzut ke mimit deh maya ka beranak nya tadi deh. Nyadi utai tu chukup manah amai dikena sida ke indu beranak lebuh anak ke tusah ke diteran ada dikumbai orang ai selusu ahau. Ai tu, bisi orang tuai madah ke aku weh nya ari ai temu ni pusat anak mayau keterubah iya ada. Temu ni nya diambi enda nyalah-nyalah baka kitai ke bisi ngambi temu ni pusat anak kitai empu ke tingkil nya deh. Nyadi bisi mega cherita au tu bekenang ke cherita tu tadi ba nyin ba sepital nyin tadi. A maya nya bini iya ka beranak, uru-uru enggau jam pukul tiga lemai deh ba wad beranak din menya. Datai ke pukul semilan malam au ngetan nyambat din. Nyadi lutur nya madah ngagi apai tuai ne tadi bini nuan tu pedih ka ngansung ka anak lalu iya tu enda tau enda beputung pukul sepuluh malam lagi. Pia ku iya laban anak nuan tusah deka ada. Pia ku nutur nya nganu petuai ne tadi. Aaa jam maya nya dipeda petuai nya nyudah pukul semilan setengah iya kira ke bisi setengah jam agi bini ka diputung orang. Lalu nama deh lalu digaga ke apai tuai enta di rendam ke anak temuni mayau enta di deh uh, kati nya udah nya ai enta di lasu hirup bini iya nemu kita udah ngirup ai enta di maya indu misi mai iya ngagai bilik beputung enta di deh manung otw nya tau menyuh ke indun tenda mukai mukai anak dalam perut bini enta di tak lalu pansut enda bebah enda berasai. Ada bedepan pintu bedah dia cun-cun jam pukul sepuluh malam. Nya, kumbai kita, nya maku nemu utai nya manah sereta ngasi amai enti kita bisi penusah baka ke lebuh deka ngadah kanak ngadah tau amai kita minjau minta ba orang. Nyadi kita ke bisi ntadi anang enggai meri tauka nyali sida iya enda lama deh kasih sida iya neran ke anak ku nyemai nya mayuh nya ait aku nya geli aku enti ku meda video nya bisi ba youtube. Ii, Belajar dulu kita ya kepada bini. It. Jadi, kunsi ke cerita kita beruai ditu kaban ngambil kita sama bela nemu baka ni keguna temu ni mayau. Nah, jadi ni kita ke bisi ngembuan nya deh. Nare salah kita berkunsi ke ditu au. Lagi sida ke rindu nya bisi maca ya lagi. Ukai sida ke rindu kami ke laki tu ka meh maca nya lagi ambil ke sama nemu deh. Jadi nya aja kenang kita ke sekali tu pandak rintai kita ke sekali tu. Aku berkenang kita utai ke manah, utai ke jarang tau kena ditemu bala nembiak baru diatu. Au. Nyadi kita ke nembiak baru, iya ke baru kawin, iya ke baru jadi ne tadi au, nya pelajar ku utai tu au tanya ba orang tuai enti sida bisi ngembuan temuni mayau enti kita ke beranak, enti kita takut ngin kita pedih anak kita bisi masalah peda ka pansut, minjau tauka minta dunsut bala tuai. Ngena ai temu nik mayau nya tadi au. Nyadi nya aja ari aku nya admin channel Panggau Libau ba Ruai tu. Anang ninga sigat semak selalu. Betemu ba video teka datai. Bye bye.